Анна Гончарова Иэни уонна Иэлэ кэртээх сырыылара туохтан да толлубат бэйэҕэ эрэллээх доҕордуу буоларга кыыһырсару көр-куйдуурга көмүгэр утуйарга минньигэстик аһыырга кэрэни кэрэхсииргэ иитэр үөрэтэр оҕо уонна төрөппүт айылҕатыгар туһалаах историялар аптаах ойуур олус элбэх дьиктилээх фея кыргыттар ыалдьыттаан ааһаллар дуп мас киһилии кэпсэтэр бэл хатырыга мичээрдиир кэл сардаҥаларынан бэрээдэки олохтуур кыһынын хаар кыырпаҕа тэлээрэ кэтэр сайын сэбирдэҕи итиитинэн угуттуур кэлим чаҕыл манна тэбэнитирэ эргийэр сиригэ оргууй кистэлэҥин арыйар дьикти кыыллар бары олус эйэлээхтэр Кинилэр диэтэх, эмиэ оҕолор курдук ыра санаалаахтар, инникигэ эрэллээхтэр, күүстээх, уохтаах буолалаа тарбаҕалаахтар. Үтүө санаа күлүмүнэн олоҕу киэргэтэллэр, үөрэнэллэрин, кинигэ ааҕалларын олус олус таптыыллар. Ол иһин иэнилээх иэл остуоруйаларын «Ааҕа, истэ оҕус» диэн тиэтэтэллэр түүл дойдута биир киэһэ иэнэ конструкторынан оонньуу олордо олус хойукка диэри олордо Таһырдьа ыас хараҥа буолла. Ийэтэ хаста да «Ийэнээ, утуйарга уолдьаста ээ» диэн этэн көрбүтүн, дьиэтин тутан бүтэриэх баҕата баһыйан, истибэтэх курдук тутунна. Болорон эмискэ ким эрэ оргууй ытаан сыҥсыйарын иһиттэ. туран иһиллээбитэ түннүк холуодатыгар быыкаайык сырдык уот көстөр эбит үчүгэйдик сирийэн көрбүтэ бу уота кустук араас өҥүнэн оонньуур кынаттардаах кып-кыра фея буолла эн кимҥиний диэт иэньэ соһуйан дөп төгүрүгүнэн көрөн кэбистэ тыыл аптаах дойдутуттан сылдьар эн түүлүҥ феетабын дии диэтэ лыҥкынас куолаһынан нарын кынатынан сапсына-сапсына тоҕо атыыгыный оттон эн утуйбаккын дии оҕо кэмигэр утуйбатаҕына түүл аптаах дойдутугар тиийбэт ээ оччоҕо түүн тугу да түһээбэт эн түүлүҥ феята буоларым быһыытынан мин эмиэ онно кыайан тиийбэккэ сылдьабын диэн курустук өрө сыҥан ылла бука диэни таама көрдөһөбүн диэтэ иэнэ мин эйигин эмиэ ханна эрэ көрбүт курдукпун хи-хих фея күлэн бычыгыраабытыгар кынаттара араас үҥүнэн оонньоотулар эйигин кытары түүл дойдутугар хастыын аайы оонньуубут ээ оттон ону мин тоҕо өйдөөбөппүнүй оннук буолуохтаах дьиҥэр өйдүүгүн ол эрээри онтуҥ кутуҥ сүрүн саамай түгэҕэр киирэн иҥэн сылдьар Ол дойду туһунан сиһилии кэпсиэххин-ипсиэххин сөп дуу? Кэпсиэхпин сөп. Ол эрээри, бастатан туран, ороҥҥун оҥостон сыт уонна кэмигэр утуйуоххун наада. Сөбүлэһэҕин? Сөп. Эрэннэрэбин, диэт Иэнэ дьааһыйа-дьааһыйа суорҕанын сабынна. хас биирдии оҕоҕо түүл феята баар кэмигэр утуйдаххытына фея аптаах былыкка олордон түүл дойдутугар илдьэр онно күлүү диэн тугун кэмпиэт курдук амсайан көрүөххүн кустуктан сырылыы оонньуоххут оннооҕор үөрүү туох сытынан дыргыйарын билиэххин сөп. Ол дойдуга бары сатаан көтөллөр ээ. Куруук көтүөххүн баарыахтааххын уонна харса суох күлүөххүн эрэ наада. Сэрии аайы наһаа үчүгэйдик, көрдөөхтүк оонньуубут, хас түүн аайы сыыйа улаатан иһэҕин, Оол, биһиги көтөн тиийэр былыппытыттан тутулуктаах. Былыт ураты сытыттан оҕолор улааталлар. Оттон туох да төрүөтэ суох кэмигэр утуйбатаххына, оол дойдуга кыайан тиийбэккин. Оччоҕо туох төрүөттэр мэһэйдэспэттэрий? тугу гыныахпын нааданый чэ холобур эн ийэлээх аҕаҕын кытары ыалга сылдьан дьиэҕэр хойутаан кэлэҕин дии ол аата дьону утуйуохтаах кэмҥин аһараргын көҥүллүүллэр мин аптаах былыты ыҥыран эн тоҕо хойутаабыккын быһаарабын оччоҕо кини бырастыы гынар уонна түүл дойдутугар илдьиэн сөп Оттон арай мин тугу эрэ тута, оҥоро сылдьыбыт буолуум? Ону сарсын да ситэриэххин син буоллаҕа дии. Ол оннугар түүл дойдутугар оонньуу бараргар хойутуоҥ суоҕа. Вай, оччоҕо мин утуйа охсуубун. Иэнэ киһи эрэ амсыырыах курдук бэрт минньигэстик сыҥааҕырдан ылла. Кэттибэт, диэт Фея аптаах былыкка оннун олоҕун булан олорунан кэбистэ. Иэнэ хараҕын симэн туох эрэ сып-сылааска, сымнаҕаска оргууй бигэнэн барда. Наһаа үчүгэй, чуумпу, чэпчэки буолла. Бу аата кини дьиктиттэн дьикти түүлүн дойдутугар курдаттыы тартаран тиийэ оҕуста